Kua marū katoa te papa i tūrangawaewae i a tūātinitini, i a whāioio, nō reira ka pokea te hau kāinga e te mahi nui, hei tāwharau i ngā iwi. Me te aha, kua hau te rongo o Waikato mō tēnei mea te manaaki manuhiri, ā, kāore i kō atu i te kai a te rangatira, arā, ko te tītī tērā. Kia tahuri tātou ki a Maioha i nāianei, he uri nō Waikato hoki. Ā, Maioha, e hia nei ngā pākete tītī i tatū atu ki reira atu i Te Waipounamu?
Tēnā koe Riria, pātai pai tēnā e kare, nā te mea kei tērā taha o te rori tēnā tīniti nunui rawa atu, rongonui rawa atu, kei konei ahau, kei tēnei taha o te marae, Engari mēnā kei konei te whānau, ka tae ā-tinana mai haere ki reira, ki te taha matau o te marae, ki tērā taha o te rori kei reira anō hoki ngā ringa raupā, ngā hāpaio ka mahi ka tunu atu i ngā tītī anō hoki. Nō reira, kei te kōrero ngātahi mātou ki a rātou i tēnei wā, ngā uri, otirā ngā pakeke anō hoki ka rātou anō i hanga anō, i whai whakaaro ki te mahi i tēnei tūmomo mahi mai i taua wā tae noa ki tēnei wā. Nō reira, kei a rātou te wā. Kei kō atu i te 60 tau tēnei whānau e tunu tītī ana ki te whāngai i ngā manuwhiri o ngā Koroneihana. Tae noa i te wā ka mutu te mahi o ngā waitresses me ngā kuki o Ākara, ka tono a Charlie Mahut, ki taku whaea me taku pāpā, pēhea te kōrua whai i te tuwherangia e kai tēneti mō ngā iwi i haere mai i te motu. Ko Tutu Williams, nō te marae i Te Awamārahi, i tōna tīmatanga he tēneti mahi kapu tī noihō. Nāwai rā, ka tīmata ngā mahi tunu tītī. Ngā whānau o te motu ka haringia mai ō rātou poka. Ka kī tō rātou ka haere, ka hoki rātou i te wā kāinga, ka haringia ō rātou kai. E mai
hei rengawera mō tō tātou kingitanga. He mokopuna hoki a Kawariki Rawiri o Te Awamārahi Marae. Kei konei ia e āwhina ana i ngā whānau ki te tunu tītī hei ringawera. Ko ia tētahi tauira o mua ki tōku nei kura, Te Wharekura Rākaumanga. Kōku whakaaro kei te tunu mō tō tātou tuakana, anō hoki hei Kuini hoki. Ka titiro tātou ki a ia, he wahine toa ia. Hei tā ēnei o ngā uri, Ahakoa ko rātou nō te puaha o Waikato, ka tae mai ngā Manutūārangi nei mai tāwāhi. Mai te tīmatanga, i hunuku ngā tītī mai Ahitereiria ki a mātou te mahi ake mai. We get it from Ōtautahi at the moment. Although it comes from Ōtautahi, that's the same whanaunga that when we were receiving the initial product from Port Poihākena. Koinā te whakapapa o tēnei tītī, o tēnei teneti. Ahakoa ka piki te utu mō ngā tītī, mai te 12 tāra ki te 15 tāra, hei tā ngā kaiwhakarite nei, ko te manaaki me te whāngai i ngā manuwhiri katoa o te ariki nui te mea nui. Ko tētahi piki ko te wānanga korero tai, ko oku tuakana, oku tēnā hoki, ko. Tētahi mea heke ko te, ki konei mō te wā roa, mō ia rā. He tino nui ngā hū i roto i a au, tohutohu ana tō mātou māmā, te mea nui ko te kia whāngai ngā iwi o te motu. Ka taka tēnā, ka taka tō tātou whakaaro mō te Kiwitanga. Ā te Paraire, ka kati ngā tatau o te tēneti, A te tekau karaka i te ata. Ka āta titiro, ka āta whakarongo ki te kauwhau tuatahi o te ariki nui Kuini Ngā Waihono i te pō. Mai o Hapanapa, mā Aukaha.